Merħba lil dawk kollha li qed isegwuna, jiena Luke Galea u nilqagħkom għal poddata ma' Marka Paġna. Marka Paġna huwa serje ta' poddati li fihom ħa nkunu qed nitkellmu ma' numru ta' kittieba u nsiru nafuhom aħjar permezz ta' dak li jħobbu jaqraw. Markapaġna huwa produzzjoni mtella' mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien ma' Malta Today. Illum għandna lil Glenn Calleja. Pubblikatur, kittieb, poeta, insomma hu lista twila. Legatur. Legatur. Glenn, kif aħna? Tajjeb ħafna laqgħiet hawn. Waqgħa qegħdin fl-air conditioning. Insomma, jiena vera ħerqan biex nitkellem miegħek, Glenn, għax jiena ili nsegwi x-xogħol tiegħek f'numru ta' oqsma differenti li inti taħdem fihom. Imma qabel ma nitkellmu fuq dawk l-affarijiet nixtieq nitkellem fuq il-ktieb li inti għażilt, ktieb li kien kompletament ġdid għalija. Għidilna x'għażilt? Jien għażilt Molins ta' Kaldun Mercieqa li mhuwiex ktieb ġdid, għandu 20 sena ormai. Imma nista' nifhem għaliex tgħid ktieb ġdid għaliex Meta ħareġ kien hemm d-deċiżjoni li aħna nqassmu l-kotba direttament lin-nies li nafu, lil min hu direttament interessat u essenzjalment il-ktieb ma jiġix ikkomodifikat daqstant. Sewwa? Għalfejn, għalfejn, għalfejn ħadtu d-deċiżjoni? Eħ, għoxrin sena ilu diffiċli għandi, il-memorja tiegħi mhix tajba daqshekk. U naħseb id-deċiżjoni kienet sempliċement biex ma jkunx hemm komodifikazzjoni ta' xi ħaġa li in any case m'hemmx suq għaliha. Naħseb kien hemm hija forma ta' reżistenza għas-suq jew għall-konsumeriżmu xi ħaġa hekk kienet għandi nifhem. Politika mela l-ħaġa, in a way. Mhux kollox politiku. Kollox politiku. Sa fejn naf jien, mir-riċerka li għamilt, Glenn, inti kont parti mill-moħħ wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-. Ma kontx il-moħħ. Dak iż-żmien konna Erba' ġuvintur daqsxejn bla moħħ. X'aktarx bla moħħ. U le, le, kien hemm konna dejjem naqsmu da xogħol bejnietna, daqqa niddiskutu x-xogħol ta' xi ħadd, daqqa ieħor, kultant nagħmlu speċi ta' workshops informali. U kien hemm d-deċiżjoni li la qegħdin niktbu, la b'xi mod se nippubblikaw ix-xogħlijiet tagħna. Allura, Naqbdu nagħżlu isem u nsejħulu Pubblikaturi Għawl u bdejna nippubblikaw ix-xogħol tagħna stess ta' xulxin. Bl-ebda mod ma tista' tgħid li jiena kont b'xi mod il-moħħ wara dal-ktieb, bl-ebda mod. L-unika ħaġa li kont involut fiha f'dal-ktieb huwa fil-feedback. Ġifieri x'aktarx dan għalija kien ktieb formattiv ħafna kemm minħabba l-kontenut tiegħu, imma kemm kif ukoll minħabba d-diskussjonijiet twal u ntensi li kellna dwar dax-xogħol, dwar ix-xogħol tiegħi, eċċetera, eċċetera. Dejjem kien ikun hemm dan l-iskambju, għad għad ikun hemm ma' Caldona għad hemm dan l-iskambju għaddej il-ħin kollu fuq ix-xogħlijiet tagħna stess. Taqralna poeżija? Eh, mela le. Bil-qalb kollha. Mela, Molint huwa essenzjalment maqsum fi tliet taqsimiet li It-taqsimiet ma jfissirx li bejn waħda u oħra hemm xi bidla radikali, bl-ebda mod. Kunċettwalment, stilistikament, jibqa' jsegwi kullimkien. Jiġifieri minn paġna għall-oħra tista' tibqa' għaddej mingħajr ma tieqaf. Mhumiex poeżiji qosra jew mhumiex poeżiji twal, huma siltiet li jsegwu minn xulxin. Ħa naqra minn paġna 37 għalissa. Fuq xulxin memx bwiet fiex naħsbu dak li rajna. Sħani ġan nibda. Fuq xulxin memx bwiet fiex naħznu dak li rajna. Meta jdoq il-bib, il-qattu zbiss jitqalleb fil-qoffa. Meta nerġa' nċempel tkun se titlaq minn idejk. f'li tirċievi, titħażżen. Turih lil ommok jew taqilbu rasu 'l isfel, iż-żebbeġ kollu f'perli li ma bagħtlekx. Li telaq telaq. Irrekupirabilment tiegħek, isem u data. Ir-relazzjoni hija katina. Iċċekċek kważi daqs borża flus. Nivvintalek il-kliem u nidħħaq wara darek. Meta taħfirli, sidrek ikun niexef. Żewġ bozoz maqtugħa f'kaxxi tal-kartun. Nistaħbew f'tikmixna. Aħna. Kokka ħdejk. Tpoġġili l-istejjer quddiem ħalqi f'kuċċarini żgħar tal-kafè. Xi zokkra 'l hawn u 'l hemm madwar il-kikra. Raġġiera dgħajfa. Din is-silta li nixtieq naqra hija mill-aħħar taqsima, li hija l-iktar taqsima ħa ngħidu hekk, fejn it-test huwa żviluppat fi proża kważi. Ma tidherx Nfittex bit-tama li nsejt xi ħaġa warajk, xi karta li ma bagħtx, xi krem għal xufftejk, xi nebħa ta' kelba meta niftħu l-bieb, xi mustardina f'qiegħ xi but, jew xi xagħra maqbuta max-xalpa jew mal-beritt tal-kannella. Fuq il-kommodin għad hemm ix-xemgħat fuq il-plattin il-bluni, u l-kaxxa tal-lentijiet, u ż-żewġ arloġġi wiċċhom l-isfel. Fl-arja tal-kamra jitqallbu l-ġranet tal-bieraħ u llum u nitħawwad. Il-vojt għadu mbulmat. Dak li telaq għadu hawn. Kulma nbidel għadu jintgħaraf sa l-inqas tnejjida u qed nistenna l-qanpiena ċċempel biex niftaħ u tidħol turini fejn int. Nistenna żifna Ċiniża pass pass iniggeż fuq is-silġ, b'warajk strixxi twal bojod f'binarji mgħaqqda, u r-riħ ta' meta għolejna fuq it-torri u mxejna fuq il-ħġieġ. Nistenna t-tokk tokk ta' tkaken tarġa tarġa msammra għal darba tnejn, u l-injam tal-bieb jixxarrab bl-istennija ta' ġismek warajh. Xi jfissru għalik dawn il-poeżiji, Glenn, jew din il-ġabra ta' poeżiji? Molint għalija kien, kif għedtlek qabel, x'aktarx proċess iktar milli ktieb, proċess formattiv ħafna fid-diskussjoni li kien ikollna hawnhekk. Mol int li wieħed mill-bibien li fetaħli għalija kien li l-konsistenza inkredibbli li għandu. X'dan qed ngħidu 20 sen ilu, Kaldon kien għad għandu fil-bidu tal-għoxrinijiet tiegħu. Imma stilistikament mirqum mod inkredibbli, ehm, konsistenza ġifieri m'hemmx mod, m'hemmx mument wieħed fejn jitlef il- ehm, l-atmosfera tiegħu. Huwa atmosferiku ħafna, huwa intimu ħafna, huwa domestiku ħafna. U billi jaqbad dan it-tip ta' lingwaġġ l-intimu domestiku għaddej minn dak li qed jiġri fid-dar, dak li qed jiġri barra, imma dak li qed jiġri fil-ġewwien tal-persuni involuti, ħafna drabi huma tnejn biss. joħloq dal-lingwaġġ ta' intimità li minnu tista' tislet xbigħat totalment universali. Ġifieri tgħid li kif jista' jkun mill-intimu tislet l-universali? Ovvja li jista' jkun, għax dak li aħna maħniex weħedna iżolati. U għalija kienet x'aktarx dil-konsistenza stilistika l-iktar li kont insib reżonanza magħha. Mhux neċessarjament ixbiehat, jiena u Kaldun stilistikament kompletament differenti, jiena u Kaldun karattri totalment differenti. Imma dil-konsistenza stilistika, il-mod biex jekk irridu nsejħulha hekk, id-drammaturġija ta' Kaldun, id-drammaturġija ta' kif jibni xogħlu wara l-ieħor, insib reżonanza kbira magħha u x'aktar x'tgħallimt ħafna minn għandu fuq dal-livell. Aha, dak li tfisser għalija, mhux xi tfisser xi poeżija partikolari, qed tifhem? Ma nsibx. Jiena vera biex inkompli ma' dak li qed tgħid, dawn iż-żewġ siltiet li qrajt vera għandhom reżonanza għax meta taqrahom jew meta tismagħhom jinqraw ifakkruk f'esperjenzi li inti ġa ġarrabt jew li ħadd ġarrab jew li għaddejt minnhom. U naħseb dik dak hu l-lat universali tal ta' din il-poeżija. Xi ftit jew wisq iva. Jiġifieri d-domestika, l-idea tad-domestiċità naħseb hija importanti ħafna fil-ħajja tagħna u naħseb poeżija li li li tindirizza dal-qasam jiena lili personali togħġobni ħafna għax hemm dak il-livell ta' personal. Mhux biss id-domestiċità, anke l-livell qawwi ta' kwotidjanità. Tifhem xi mkien jitkellem dwar l-għekiesi fuq il-bankina. I mean kollha rajnihom dawn l-affarijiet. Dawn huma xbiehat tal-ħajja ta' kuljum, iktar kwotidjani minn hekk. Iż-zokkor madwar l-erba' frakkiet zokkor madwar il-plattina kollha kellna. Ġifieri, f'dawk l-osservazzjonijiet insibu fejn niltaqgħu jiena u inti u dak u l-ieħor u l-oħra. Tifhem? Hekk hu. Naħseb din hija ħaġa importanti, as in ma nafx jekk tħoss li din hija xi ħaġa importanti fil-poeżija, l-irwol tal-qarrej fil-poeżija. Tħoss li x'inhi, x'taħseb li li għandha, as in qed ixxenger rasek, jiġifieri naf li għad din hija Xi ma nafx x'qed tistaqsi meta tgħid ir-rwol tal-qarrej x'inhuwa, x'jiġifieri? Ir-rwol tal-qarrej fil- fil-poeżija, ehm, inti għalik xi jfisser? Jiena per eżemp, fis-sens taħseb li meta, meta l-poet qed jikteb il-poeżiji tiegħu taħseb li għandu jżomm f'moħħu min qed jaqra l-poeżiji jew le? Le, assolutament le. Le, le. Ara, kif nara jiena, il-proċess ta' kitba huwa proċess ta' kitba, huwa prattika personali. U minn dan lat, biex ngħidu hekk, il-fatt li l-poeżija ma tinqarax, xif ma tinqarax fis-sens m'hemmx suq għalija, ittina l-lussu l-libertà li ma nikkonfondux wis dwar min se jaqra u min mhux ħajaqra. Għax importanti jekk hemm mitruħ li forsa jaqraw għadin. Mela allura nista' niffoka fuq kif ħa naħdimha jiena, fuq il-proċessi tiegħi. U l-proċess jekk huwa maħdum b'ċerta intenzjoni, jista' jkun rivelatorju ħafna. Rivelatorju fis-sens ta' itik ċerta libertajiet li tiskopri ħsibietek, tiskopri dimensjonijiet ġodda ta' sitwazzjonijiet li forsi kien minn għalik li taf dwarek innifsek, eċċetera. Il-qarrej huwa importanti jew jidħol fiha meta qed jaqra l-ħaddieħor. Meta għandu responsabilità lejn ħaddieħor. U hemmhekk mhux qed nitkellem fuq l-interpretazzjoni tagħha, dik importanti li wieħed ma jieħux żball kif għamilt hija importanti. Meta għandek udjenza taqralha bl-aħjar mod possibbli. Imma dak il-qari se jinfluwenza l-kitba li diġà hemm? Le. Assolutament le. F'dak is-sens jiena nara bħala triq waħda. Il-kitba ħarġet u ħarġet. M'hemmx treġġigħ lura sakemm ma toqgħodx teditja mbagħad f'edizzjonijiet oħra. Dak diskors ieħor. Imma ladarba ħarġet il-kitba ħarġet. Toġobni dil-frażi, ladarba ħarġet il-kitba ħarġet. Fija ħafna. Bħal ma qal kallon hawnhekk irrekuperabbli. Spex tal-abat ta' dil-ittra jew irrekuperabbli. La ħarġet ħarġet. Ħarġet. Ehm, Glenn, ehm, ejja nitkellmu ftit dwar il-ktieb bħala oġġett. Aha. Jiena għamilt daqsxejn ta' riċerka fuqek, mm. kif ġaħatlek mm. biex biex ma tħux tajja waqt din il-mistoqsija u Tela' li ħafna, naħseb bionota li ktibt inti forsi użajt f'xi websajt. Xi kundanna li kellha tispiċċa waħedha. The book as an object, li jiena ttraduċejt għall-ktieb bħala oġġett. Fehmni x'inhu l-ħsieb. Le, jiena fehmni l-ktieb li mhux oġġett. Ma jeżistix. Le, ma jeżistix fil-fatt. Fis-sens li l-ktieb huwa xi ħaġa tanġibbli. Ovvjament qed ngħidlek hekk. Provokazzjoni. Il-ktieb jeżisti bħala xi ħaġa tanġibbli. Allura huwa oġġett. Imma ħafna drabi ninsew li l-ktieb huwa oġġett. Tant hu hekk li ssib kittieba, ssib poeta jgħidulek qed nikteb ktieb. Kif qed tikteb ktieb? Qed tikteb test. Tikteb sensiela ta' poeżiji, qed tikteb rumanz, novella. M'intix tikteb ktieb. Il-ktieb xi ħadd ħajamlu. Il-ktieb isir. Oġġett, wa xaġ tanġibli, materjali. Eh, u dan huwa ftit diskors pedantiku sa ċerta punt, imma huwa interessanti Għalija huwa interessanti għax iġorr miegħu diskors politiku. Aħna għandna ċivilizzazzjoni bbażata fuq żewġ kodba, diskors morali, il-Bibbja, eċċetera, u l-ktib tal-liġi, il-kodiċi morali. Li jiggovernaw ħajjitna kollha essenzjalment, kulturalment, eċċetera. Allora meta toftoq dan l-oġġett fiżiku, simbolu ta' poter, maskili, eċċetera, eċċetera, tibda tidħol f'territorji interessanti. U dak kien id-daħla tiegħi fid-dinja tal-legaturija, tal-x'jagħmel ktieb u x'jagħmel ktieb kif nagħmlu ktieb, fl-aħħar spiċċajt nagħmel kotba, eċċetera. U notebooks vera l-sbieħ ukoll. Għajdilna naqra dwar dan il-proċess tal-li tibni ktieb. Bħala Il-prattika tiegħi eklettika ħafna. Jiġifieri mill-kitba, l-editjar, għal li nagħmel il-kotba. Imma li jgħaqqadhom kollha flimkien dawn, anke meta mmexxi proġetti kulturali, eċċetera, li jgħaqqad kollox flimkien, meta jiena stess infittex identità għalija nnifsi, jiena nagħmel dawn l-affarijiet kollha kif nista' kif nista' nkun nofs diċenti f'waħda minnhom għall-inqas. U naħfer li l-nifsi biex ngħidu hekk, ehm, meta ngħid, ok, ir-red line bejnietom, dak li għaqqadhom, huwa li f'kull proċess inti qed torkestra xbijat. Qed torkestra xbigħat fil-kitba, qed torkestra xbigħat fl-editjar, ħafna, qed torkestra xbigħat meta qed tibni ktieb fiżiku. Ix-xbigħat ta' ktieb fiżiku huma l-għażla tal-karta, kif jinħass meta qed tarah, meta qed tmissu, meta qed tiftħu, tqallbu, eċċetera Kif tinqara jew kif tidher dak li hemm stampat fih, jekk hemm xi ħaġa stampat fih. Dak huma kollha esperjenzi, int qed torkestra esperjenza għal dak li jkun, għal xi ħadd barra lil hemm, jew għalik innifsek, kif għedna qabel. Tifhem? Ehm, huwa il-proċess li qed nażel jiena f'ħajti huwa ehm, il-proċess tradizzjonali, ġivi nagħmlu pratikament kollox bl-idejn, Nużaw ovvjament pressa li wkoll hija manwali, nużaw giljottina li wkoll hija manwali. Imma l-proċess kollu huwa bl-idejn, ġifi tibda minn folja kbira, titwija, taqta, tiġik tajba, tiġik ħażina, terġa' taqta, tħit, ittaqqab, eċċetera tinkolla u dan kollu. Huwa proċess formattiv ħafna ili kważi tmien snin issa nagħmel il-kotba bl-idejn. U għan negozju żgħir, naħseb hawn vojt fis-suq, ehm, naħseb hawn vojt serju fis-suq ehm, fejn jidħlu kodba ta' kwalità, ehm, speċjalment dawk maħduma bl-idejn. Naħseb ħafna minna l-unika ktib bl-idejn li qatraw u xi teżi legata b'qoxra jibsa Materjali dubjużi ħafna. Li issa ħafna mill-ismajt ħafna meta żżid ma domx. Ma nafx, ma nafx, ma nafx minix intax. Għax jagħmlu sottomissjoni online. Jalla l-ġid. Jalla l-ġid. Imma le, hemm vojt, u jħasra li hemm dak it-tip ta' vojt. Tgħid li trid il-kompetizzjoni, iva, trid il-kompetizzjoni għax essenzjalment kif ħanagħmel kodba jien u tagħmilhom inti ħajkunu differenti minn dak u tal-ieħor. U allura l-esperjenzi li tista' tini inti bil-kotba li tagħmel inti jkunu differenti minn dawk li ntik jiena. Huwa skambju simili għal tal-poeżija jew tal- kwalunkwe prodott letterarju mhm. kulturali ieħor. Eh, fil-fatt jekk niftakar sew, ktib ta' Nadja Mifsud, le mhm. kontu kontu iva. għamiltu hintom, għamiltu inti. Iva, eh, dak. ta' skiet. Varjazzjonijiet ta' skiet li huwa pubblikazzjoni ta' Ede Books, li nsemmilhom minn hawnhekk, huwa xogħol letterarju ta' Nadia Mifsud. Li mbagħad iddiżinjajna u ħloqna l-ktieb flimkien jiena ma' flimkien ma' diżinjatur Marco Scerri u mbagħad jien għamilt il-ktieb hardbacks, qoxra iebsa, b'elħija ta' tidher, eċċetera, eċċetera. U l-ktieb vera sabiħ. Vizualment. Iva, vizualment sabiħ. U l-ħoss il-fil tal-karta vera. Eh, dik hija karta totalment naturali, ġifieri tara li hija um, poruża ħafna. Ovvjament mhix fraġli, ġifieri xorta karta b'saħħitha ħafna. Eh, sabiħ, kontent bih jiena. Għaglen, X'għandek aktar pjanat għal. Wisq affarijiet. Tista' tgħidilna ftit fuqhom jew ma tistax? Mela, mela, mela. Ovvjament, għax ma nistax, mela għandi xi sigrieti. Forsi għandek xi non-disclaimer jew xi ħaġa. Le, le, le, le. Mela, hemm diversi proġetti u idea tal-proġetti ġodda fejn jidħlu pubblikazzjoni fix-xhur fil-ġimgħat jiġu, fil-ġimgħat li ġejjin hemm żewġ proġetti differenti ħafna minn xulxin. Hemm tlieta, nsemmi tlieta. Wieħed se jkollna ktieb jiena u Claire Azzopardi għal udjenzi żgħar. Dak ħa jiġi x'aktarx f'Ottubru. Imbagħad hemm ktieb ieħor ta' Kaldu Mercieqa. Dak huwa ġabra ġdida ta' poeżija wara ftit snin mhux ħażin. Entużjast immens għalih ukoll ovvjament. Imbagħad lejn l-aħħar ta' Novembru jew iktar tard fis-sena, Qed nittama li nniedu l-ewwel ktieb, l-ewwel rumanz ta' Ryan Falzon, li ħafna minna nafuh fil-qasam tal-arti viżiva, imma fil-verità Ryan ilu jikteb u jikteb b'ċerta serjetà u dedikazzjoni. Jiġifieri, hemmhekk għandna tliet proġetti stilistikament differenti, udjenzi totalment differenti. Eħe, huwa żmien eċitanti għalija. U dawn kollha taħt il-kapell ta' Kotba Kalleja. Ta' Kotba Kalleja, iva, iva. Jiġifieri dawn huma kotba li inti ħa tagħmel? Mhux ħa nagħmilhom b'idejja kollha. Le, mhux kollha b'idejja. Le, le, le, le, le. Għax imbagħad hemmhekk hemm qed nagħmel differenza ftit. Hemm xi ftit minnhom li ħa tagħmilhom b'idejk jew? Minn dawn le, minn dawn le. Għaliex dawn jiena qed nissepara bejn il-pubblikazzjoni, u nżommha strettament pubblikazzjoni, u x-xogħol ta' kotba bl-idejn. Dawk huma ġeneri differenti. Pereżempju, il-proċess ta' Ryan, pereżempju, semmejtilna li Ryan ħa joħroġ rumanz. Kif kif beda il-proċess? Kif bdejtu d-diskussjonijiet tagħkom? Ma' Ryan, Ryan ġie mill-ewwel manuskritt. Okay. Ġie manuskritt maħmuġ u mbagħad bdejna niddiskutu biex neditjaw, eċċetera. Ma' Claire kienet differenti għaliex ma' Claire qed nikdbu flimkien. Ma' Claire ilu tliet snin għaddejjin tikteb biċċa hi, nikteb biċċa jien, tikteb biċċa hi u nikteb biċċa jien. Allura kien hemm dal-iskambju hekk. Kaldon beda b'qafas ta' ftit xogħlijiet, imbagħad f'diskussjoni nżidu, nnaqqsu, bħalissa wasalna fil-proċess ta' l-aħħar editjar fejn inħarsu lejn kelma, kelma, kelma, kelma, ġifieri Qegħdin fl-aħħar. Fl-aħħar. Aħjar, mela għandna ġabru oħra ta' poeżiji li nistgħu naqraw u niddiskutu darba oħra. Mela. Bil-qalb kollha, mela, bil-qalb kollha. Kif inhu taħdem u tik mhux taħdem għax taħdem ma' nies fi ili imma li tikteb ma' ħaddieħor qed tgħidli tikteb ma' Claire. Għax mela, ovvjament dawk żewġ stili differenti, le? Żewġ perspettivi differenti. Skont ma' min qed taħdem. Iktar milli differenzi stilistiċi, huma differenzi ta' approach u proċess. Nies differenti, pereżempju jiena u Claire, norganizzaw ħajjitna differenti. Allura l-mumenti li niktbu, it-tul ta' dak li niktbu, kemm infittxu li jkun mirqum jew le, huwa totalment differenti. Huwa sfida ma sfida interessanti u inti taf li mill-bidu nett hu li aħna qed nikbu flimkien biex nikbru flimkien, nisfidaw lil xulxin, niddakkru minn xulxin. Jiena qatt ma ktibt għat-tfal, per eżempju, Claire x'ebgħet tikteb għat-tfal. Qed tifhem? Allura għandna sfidi differenti ma' xulxin. Iva. Jiena ma nafx ma da jinstema ktib eċitanti ktib. Jiena jiena nħobbhom il-kodba ta' tfal kif kif naħseb ġa ċenajt ehm, f'podcasts qabel ehm, u nħobb naqrom, jiġifieri naħseb dan. Mhux biss tfal tfal. Ma Dej qatt ma jkunu kodba tfal tfal. Qatt ma jkunu eh, bħal films ta' tfal, ma jkunux ta' tfal tfal. Dejjem u kien hemm xi ħaġa mhm. warajhom. Ehm, Glenn, qed taqra xi ħaġa oħra bħalissa interessanti jew impenjat ħafna Le, bħalissa qiegħed naqra qed niġġielet iktar mm. milli naqra ehm, għal xi raba darba ma' Vineland ta' Pinchin ehm, li għand insibu seduttiv naħseb mod ftit ehm, distruttiv għalija xi kissirni unreadable għalija. U Vineland mhux wieħed mill-iktar diffiċli in any case. Imma tant insibu stimulanti dik l-isfida, dik id-diffikultà li inti taf li ħatibda minn paġna x'aktar xaġa ħadha terġa' taqrax, mhux ħa tasal imkien u da. Insiba stimulanti immens. Kittib tajjeb huwa dak li tik flow faċli, ma naħsibx jiena. Xaħat li jixprunak u jġalek tgħid, Naħseb iktar. Qed nifhem x'inti tgħid, però naħseb jiena ma nafx, jiġu mumenti fejn, jiena ngħid għalija bħala bħala qarrej, jiġu mumenti fejn ikolli bżonn naqra xi ħaġa mingħajr ma. Ma titkisser, iva. Ma nitkisser. Assolutament. Għax inkella jekk titkisser. Assolutament. Nibda nifrustra ruħi għax isni wieħed nasal imkien. Fil-fatt għalhekk inħobb naqra ħafna l-poeżija jien għax il-poeżija taqra llum, imbagħad terġa' taqra għada, u terġa' taqra l-jum ta' wara u dejjem dejjem tħoll jew dejjem ħa tgħid Eh mela kellha dil-kelma fiha jew hemm dik it-tema fiha jew hemm hemm ma nafx kien hemm dil-xbieha whatever. Jiġifieri għalhekk kienu poeżija nħobb nirrikorri għaliha ara ktieb. Ktieb inħoss li huwa wisq iebes mhux dina rumanz eħe rumanz mhux mhux daqshekk flessibbli nħossu xi kultant. Alvolja ovvjament tista' terġa' tmur lura imma ma nafx poeżija qisha fiċ-ċokon tagħha jew insomma fit-tul tagħha whatever hemm Però mhux il-ġeneru li jiddetta mhux il-ġeneru li jiddetta il-poetika ta' kif jikkostruwixxi. Laqax xejn, laqax xejn. Glenn, nirringrazzjak tal-li kont magħna llum. Assolutament. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Kemm infakkarkom li l-episodju jixxandar kull nhar tat-Tlieta fis-sitta fuq YouTube il-paġna Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today u Polodio ssibuh fuq Spotify u Apple Podcast. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb mit-23 ta' Novembru sas-27 ta' Novembru l-MFCC. Grazzi u narawkom ġimgħa d-dieħla.